Nĩ kiumia kĩngĩ na nĩ twacoka o haha irũngo-inĩ rĩa ndereti ya ũgĩ tabarĩra-inĩ ya wĩra nĩ wĩra na twacoka na Madam Liz Wanyoike mwambĩrĩria na mwarimũ mũnene wa cukuru wa NIBS College harĩa Rũirũ. Ũmũthĩ aranjĩra atĩ arenda gũtũthomithia maũndũ megiĩ mũkuĩre witũ wa maũndũ mũtũrĩre-inĩ hamwe na wĩra-inĩ.

na ũkĩcoka ũgĩtũmĩrwo marũa ma, ma employment ma engagement ũkĩandĩkĩrwo mũcara ũkĩandĩkĩrwo mathaa ũkĩandĩkĩrwo tũũndũ tuothe na ũkĩrwo ũcokie copy ĩmwe nĩgetha wetĩkĩra kũruta wĩra ũguo no andũ magacoka makona hihi nĩ wĩra ũgwethaga nĩ wona wĩra wona wĩra rĩ rĩu ũkambĩrĩria kwoya wĩra ũcio na ũhũthũ mũno ũkona mũndũ nĩa, aruta wĩra mĩeri ĩrĩ ambĩrĩria gũcererwo arora ngaku athiũrũrũka ona gũkũ tũtĩ tũrĩa tũgũrĩtwo gũkũ nĩ twa retha ona tũndũ tũrĩa tũrekwo akambĩrĩria kwĩyũria hĩ ĩ rĩu rĩ niĩ kamũcara ka ngiri 20 rĩ kanginyia haha andũ aingĩ nĩ manyitagwo nĩ kĩndũ kĩu gĩa kwambĩrĩria rĩu nĩ kwamba kũriganĩrwo harĩa maumire nĩ tondũ wa gwĩciria wĩra rĩu Tangĩ butwo andũ mationaga ta kũrĩ handũ mangĩkinya mabutwo wĩra magakorwo na attitude ya atĩ we ũmwandĩkĩte nĩ wĩra nĩwe ararutĩra wĩra. Na niĩ nĩ njemanagia na andũ okorwo nĩ ta mabundi rĩ, ngera mũbundi nĩ ndĩrenda gwaka kanyũmba haha ĩ, akanjĩra niĩ reke ngwĩre mama ngũkũrutĩra wĩra ũkene. Ngamwĩra niĩ reke ngwĩre niĩ ndũkandutĩre wĩra ruta wĩra wĩrutĩre we mwene tondũ nĩwe ũra benefit. Andũ mena attitude atĩ mũmwandĩki nĩwe we ara- ũramũrutĩra wĩra we eke atĩa atonge na we ũkariganĩrwo atĩrĩrĩ kũruta gwaku kwa wĩra kũragũteithia na maũndũ maingĩ mũno nĩ kũragũteithia kũgĩa na experience nĩ kũragũthomithia atĩ wĩra ũyũ we wandĩkĩtwo rĩ maybe one day one time wahota ũkahingũra wĩra waku Naguo. wĩra ũyũ mũndũ ũyũ ũkwandĩkĩte nĩ arakũrĩha na mbeca iria arona hĩndĩ ĩrĩa waruta Na mũndũ ũcio wakwandĩkire akwandĩkire tondũ nĩ onire wĩ qualified. Nĩ njĩraga andũ gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na opportunity ya gũka tondũ ona niĩ ndarĩ mwandĩke mĩaka mĩingĩ, mĩaka mũgwa, ndarĩ mũndũ mwandĩke. Gĩthomo kĩu ndathomire nĩ ũndũ wa kwandĩkwo nĩkĩo gĩatũmire gĩtũmaga wĩra wakwa ũtuĩke successful. Mũndũ ũyũ wandĩkĩtwo rĩ, reke twambe tũtigane nake. Ye ũyũ wĩyandĩkĩte agĩrĩirwo nĩ gũkua maũndũ atĩa na haha wĩra-inĩ wake? Agĩrĩirwo nĩ gũkua wĩra wake. na njĩra cia mĩthemba mĩingĩ mũno. Number one, no korwo nĩ arĩ mũndũ ũmũteithagĩrĩria hau. Mũteithia waku nĩwe mũndũ ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩ mũrata nake number one. Ningĩ wĩra ũcio waku ũwoe na njĩra ĩngĩ atĩ ũkĩmenyaga atĩ nĩ ũkwenda ũkũre. Wambĩrĩrie ũrĩ gatuka, ta rĩu ũngĩkorwo nĩ gatuka kau ka hau nja, ũgĩe na gatuka ka nduka handũ nĩ wakombora, yahota gũgatuĩka nduka nene ĩcoke ĩtuĩke supermarket. Ũrĩa wĩra ũrĩa self discipline ĩyo ũrĩa ũgũkua wĩra waku nĩ kĩndũ kĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo gĩgĩkuo na ũritũ mũno mũno na ndũkananoge atĩ hakinya thaa kenda ũkahinga ũgathiĩ mũciĩ ũkahurũke tondũ gũtirĩ na mũndũ ũrakũria. Rĩu rĩ, hau nĩho andũ mahĩtagia atĩ tondũ wĩ self employed ũkehe mathaa maku. Ũkaaga kũruta wĩra kinya ũthithine. Niĩ na wanyina o na ũmũthĩ ũyũ ndikomaga. Rĩmwe twĩ mũciĩ tũtarĩ wĩra-inĩ, kũrĩ maũndũ matũthũkagia ngoro, na rĩmwe tũgekora nĩ tũramarehe wĩra-inĩ. Kana twĩ wĩra-inĩ maũndũ magatũthũkia ngoro, tũgekora nĩ tũramatwara mũciĩ. Tũgũtwara atĩa ũhoro ũcio? Ũrawona atĩa? Ĩĩ, nĩ kũhaanaga ũguo, atĩ mũndũ akorwo nĩ athumbũrirwo nĩ mũtumia mũciĩ, agoka wĩra-inĩ arĩ mũrakaru, akorwo nĩ secretary wake akamũikĩria. thimũ ũkamũikĩria kĩ ũ separate maũndũ maku personal na wĩra completely umenye we wokorwo korwo ndũnaheo cimairwo gwaku mũciĩ ũkiuma wakinya gũkũ obici no mũhaka ũcimairĩre arĩa marĩ kũu tondũ rĩu ona ũngĩmenyeka atĩ ũkaga wĩna mamiundi kwĩragwo ngai ũmwethe na kĩmundiĩ ĩno ũgũthomwo na ndũgũkorwo ũkĩ respect there is no respect you're going to hell mũndũ wothe ũrehage mathĩna ma mũciĩ wĩra-inĩ kana ĩgatwara mathĩna ma wĩra-inĩ mũciĩ. Atĩ rĩu mũthuri ona mũtumia ndangĩmwarĩria. Nĩ wamenya nĩ aingĩte nĩ andũ a wĩra mũno. It's not right. Na still that is discipline. Tondũ kĩndũ kĩrĩa kĩra guide maũndũ maya mothe rĩ, nĩ discipline. Discipline is the key. Haya. Reke twambe tũkinye hau kiumia gĩkĩ. Madam Liz, nĩ tũgathiĩ na mbere kiumia gĩkĩ kĩ mbere itũ.

Nĩ ngatho mũno. Ũcio nĩ Madam Liz Wanyoike, nĩ mwarimũ mũnene wa cukuru wa NIBS College harĩa Ruiru, na nĩ waigua akwĩra atĩ no nginya ũkũrane maũndũ ma mũciĩ na maũndũ ma wĩra-inĩ, ndũgatukanie ona hanini. Reke ndereti ya ũgĩ ĩkinye hau kiumia gĩkĩ, no nĩ tũgathiĩ na mbere kiumia gĩkĩ kĩ mbere itũ, nayo tabarĩra ya wĩra nĩ wĩra nĩ ĩrathiĩ na mbere thutha wa kahinda gatarĩ coho. Wĩyonere rũgano o rũngĩ. Njĩtagwo Kĩng'ori Wangeci.